Okay, da giffe mer ufänken. Mer begréissen Iech Iech dann hei op dëser Pressekonferenz fir fir d'Rentrée, déi jo vum Wahlkampf geprägt ass. Ech stellen eis kuerz vir, also mäin Numm ass jo Diderich Gerry, Spriecher vu vun déi Lénk an Conseiller zu Déifferdeng an do och nach eng Kéier Kandidat, an d'Vera Dockendorf, Kandidatin hei an der Stad, sou dass mer Zentrum a Süden gutt vertrueden hunn. Bon, wéi der jo scho wësst, ass de Slogan vun eiser Wahlcampagne ass d'Leit staark maachen. Staark maache fir eng demokratesch, sozial an ökologesch Erneierung vun eise Gemengen. A fir d'Gemengewahlen 2017 proposéiert déi Lénk e staarke, kohärenten, glafwierdege Programm, dee ronderëm dräi zentral Themen opgebaut ass, eng Demokratiséierung vun der Praxis vun den Entscheedungsprozesser, d'Schafung vum bezuelbare Wunnraum an d'Gemengeplanung, déi méi sozial a méi ökologesch soll am Intérêt vu jidderengem an Zukunft gemaach ginn. Dee Programm, dee gëtt no bausse vertruede vun 145 Kandidaten a Kandidatinnen, an dat dës Kéier an 8 Gemengen, woubäi eng Majoritéit Frae sinn, An domadder, mat deem Programm a mat deene Leit, proposéiere mir bei dëse Gemengewalen 250.000 Awunner eng Alternativ fir dës Walen. Mir wäerten do nach méi am Detail agoe iwwert d'Zesummestellung vun deene Lëschten. Dat ass op jiddefalls e Rekord elo fir déi Lénk. A mir sinn do, eis ass dat och ganz wichteg, d'Aart a Weis, wéi mer, Politik jo och maachen. Dat ass jo och bekannt duerch eise Rotatiounsprinzip, duerch den Anticumul, deen och an eise Statute verankert ass. An esou hu mer och gekuckt, dës an dës Wahlen ze goen. Dat heescht, mir hunn ni Lëschte virgestallt ouni programmatesch Contenuen virzestellen. Dat heescht, an deene Sektiounen, ausser elo vläicht déi méi nei, wou alles emol e bësse méi schnell huet misse goen, mee an deene Sektiounen, wou mer scho méi laang aktiv sinn, do hu mer mat de Kandidate opgrond vun de Programmschwéierpunkte Kandidature boucléiert an hunn och da mat de Kandidaten och d'Programmer virgestallt, op jiddefalls an de Grondlinnen, an dann zesumme mat de Memberen an de Kandidaten a Kandidatinne vun eise Sektiounen dann och de Rescht vum Programm méi am Detail ausgeschafft. Participatioun, Transparenz a Rechenschaftspflicht sinn also d'Schlësselwierder vun. Vun eisem Programm, dat ass de roude Fuedem, wëll mer déi selwecht Rechter wëlle fir jiddereen, Diskriminatiounen ofbauen a bekämpfen an domadder eng solidaresch Gesellschaft wëllen opbauen. An dat, dat muss een awer elo och e bëssen am Kontext vun dëser Wahlcampagne kucken a gesinn, also mär sinn net, mär gesinn dës Wahlcampagne éierlech gesot ganz kritesch, wa mer kucke wéi de, moien, wéi de gesamt Oflaf dovun ass, wann ee kuckt, datt Parteien ausgeschloss si vun Table ronde vun deenen Offiziellen, zum Deel wëll nei Kritäre festgeluet gi sinn, déi sinn a kengem Gesetz verankert, dat ass fir eis net net akzeptabel. Mee an zousätzlech dozou ginn nach aner Table ronde, wou wou nach méi Parteien ausgeschloss sinn a wou dat Ganzt nach méi exklusiv ofleeft, wou souguer d'Leit, fir dat kënnen nozelauschteren, musse Sue bezuelen an dann iergend e Medienhaus sech d'Leit selwer, d'Parteie selwer eraussicht, wéi se Loscht hunn. Dat ass, dat fanne mär ondemokratesch. Wëll déi grouss Parteien hu siwesou scho méi Méiglechkeeten. Dat gesäit een op all Stroosseneck, dat gesäit een op Facebook, dat gesäit een op un all Luutepotto. An dowéinst hu mär dee Wahlkampfaccord och net ënnerschriwwen, wëll mer an den Negociatiounen iwwert e Wahlkampfaccord gemierkt hunn, dass et an déi dote Richtung wäert goen, dat heescht, dass näischt limitéiert, dat eenzeg wat limitéiert gi sinn, dat sinn d'Sue fir d'Puppen an de Medien. Dat ass deen eenzege Montant, deen an deem ganze Wahlkampfaccord limitéiert ginn ass, och wa verschiddener dat net wierklech verstan hunn. D'Piraten hunn deen Accord ënnerschriwwen, hu gemengt déi 75.000 Euro wär fir ze limitéieren, wat een soss nach ausgëtt. Nee, Déi si just dofir do fir d'Pub ze limitéieren. An et si keng Hohlkammerplakater limitéiert, déi hänke lo op all Luutepotto. Déi dräi grouss Parteien hu se ganz agesat an déi sinn a véier Woche fir d'Poubelle. Puere Plastik fir d'Poubelle. Wann een dann nach ökologesch Elementer an sengem Programm huet, dann ass dat manner wéi glafwierdeg. An och déi grouss Plakater, sinn der och erëm ganz vill am Asaz an eng Partei huet nach net ugefaangen opzestellen. Dat heescht, da wäerten der nach eng jett dobäi kommen. Voilà, dat heescht, onofhäng-, also fir eis ass et wichtig, dass d'Aart a Weis, wéi mer Politik maachen, och deem entsprécht, wéi mer, wéi mer wëllen, dass herno, wéi och eng Gemengeféierung ausgesäit, demokratesch a sënnvoll am Intérêt vu jidderengem. A mir mengen, dass déi dote Wahlkampfschlacht nëmme am Intérêt vu jidderengem ass. Zum Budget vläicht kuerz, Eisen nationale Budget ass 145.000 Euro. A wa mer dann nach d'Budgete vun all de Sektiounen huelen, Also den 5 Sektiounen déi en eegene Budget hunn, dat sinn dann enker 40.000, sou dass mär am ganzen op 185.000 Euro komme fir eis ganz Wahlcampagne an all de Gemengen wou mär dëst Joer untrieden, plus déi déi Majortsgemengen wou eenzel Leit untrieden. Voilà, d'Vera Dockendorf wäert iech méi Detailer ginn zu de Lëschten, wéi déi zesummegestallt sinn, an eben och dat éischt Thema aféieren, wat dann de Logement ass, well mir wäerten all vun den dräi Haapttheme wäerte mir iech nach eng Kéier d'Haaptlinnen soen. Gutt dat sou, oder? Merci. Voilà, also zu de Lëschten, do hu mer dann dëst Joer zimlech staark Lëschten. Mir sinn insgesamt an aacht Gemengen ebe vertrueden, dovun och déi siwe gréisste Gemengen am Land mat insgesamt 250.000 Awunner. Dat sinn an Déifferdeng, Diddeleng, Esch-Uelzecht, Hesper, d'Stad Lëtzebuerg, Péiteng, Suessem a Stroossen. An mir hunn och dobäi zwou nei Lëschte kritt, dat sinn dann Péiteng an Stroossen, wat dann eben och weist, dat mer relativ en dynameschten, eng dynamesch Partei sinn, wat och d'Zesummesetzung vun de Lëschten eben weist. D'Hallschent vun eis si Fraen, mir hunn och vill jonk Fraen, déi dobäi sinn, déi sech och aktiv an d'Prozesser abréngen, mat diskutéieren, mat op Stante ginn, distribuéiere ginn an esou weider. Wat och wichteg fir eis ass. Mir si jo och dofir, also datt mer eng Stad-, Gemengepolitik fir jiddweree maachen, eng national Politik fir jiddweree maachen. An dozou gehéiert och, net nëmme fir Leit, déi de Lëtzebuerger Pass hunn. Mir hunn dozou dann 20 Kandidatinnen a Kandinatinnen och op eise Lëschten, déi keng Lëtzebuerger Nationalitéit hunn. A voilà, dat wëlle mer eeben och ënnersträichen. Ech mengen, do si mer, hu mer den héichsten Auslännerundeel, eben op eise Lëschten. Den Altersduerchschnëtt ass eben bei 46 Joer, dat heescht mir sinn nach eng relativ jonk Equipe och. Ech géif dann direkt bei de Logement kommen, dat ass ee vun de wichtegsten Themen am Wahlkampf. Et sinn och eigentlech all déi aner Parteien, déi et säit neistem opgegraff hunn. Déi Lénk thematiséiert de Logement scho säit Joren, An ech mengen, esou gutt dat déi aner Parteien elo kopéieren, wann een awer kuckt, wat déi grouss Parteien csv, LSAP, DP an deene leschte Joren, si waren an der Regierung, an der Regierung, si hunn an de Groussdeel vun de Gemengen hu si eben och d'Majoritéit gestallt, wat do de Bilan ass vum soziale Wunnengsbau oder vum Logement, dann ass dat zimlech minabel. wat zum Beispill eng Question parlementaire vum David Wagner weist, dass e Gesetz eebe wou een d'Gemenge 75 Prozent zréckkréie vun dem Sozialwunnbau vum Staat, an et ass einfach gefrot ginn, mä wéivill Gemengen hunn da vun dëser Offer profitéiert? An do ass de Bilan eigentlech zimlech, jo, geet gläich Null eigentlech. Also d'Gemengen hunn net wierklech dofir profitéiert, fir eeben déi Logementen ze bauen. Dat heescht, wa elo déi Parteien dorobber pochen, datt si méi soziale Wunnengsbau wëlle maachen, dann ass dat an eisen Aen éischter eng Farce, well si haten déi ganz Jore Geleeënheet gehat, et ze maachen, si hunn et net gemaach. Fir eng Kéier kuerz op d'Situatioun anzegoen. An fir ze weisen, wéi dramatesch d'Situatioun vum Logement ass, vun eng Präisexplosioun wierklech um Marché. An de Prozentsaz vun deene Locatairen, déi méi wéi 40 Prozent vun hirer Pai fir de Loyer bezuelt, deen huet sech an deene leschten 10 Joer verduebelt, vun 13 op 26 Prozent. An dat ass den héchste Prozentsaz an Europa. Heescht, esou vill dozou, dat déi grouss Parteien do iergendwou wollten eppes deem entgéint setzen. D'Präisser fir Haiser a Wunnenge sinn zanter 2004 ëm 35 Prozent geklommen, wat eng dramatesch Chance ass. Mir hunn och e grousse Mangel u Wunnengen, also de Fonds de Logement baut zum Beispill 150 Wunnengen am Joer in etwa, et ginn awer 6.500 am Joer gebraucht laut Statec. De gréisste Problem ass awer net nëmmen, datt mir e Mangel u Wunnraum hunn, mee mir hunn virun allem e Mangel u bezuelbarem Wunnraum. Also wann een do elo zum Beispill kuckt, Beispill Stad, wann een do online einfach emol kuckt, wéi de Marché grad ass, d'Resultat vun enger Recherche gëschter, do hu mer dann 300 Mietswunnengen an Haiser, dat bëllegst sinn dann déi Coupon fir 600 Euro, eng Famill kann do net dra wunnen, da geet et vun 1.400 Euro am Mount bis 40.000 Euro Loyer am Mount, dat ass kee Witz. Do fannt der dann op den leschte Säite lauter Maisons de Maître wou der dat dann kënnt bezuelen. An de Loyer fir Familjen, also wann een elo kuckt wat eng Famill u Quadratmetere brauch, dat ass am Schnëtt 3.000 Euro de Quadratmeter. Dat heescht mir stelle fest, dat eigentlech kleng Verdénger kënnen sech dat ëmmer manner leeschten, mee awer och e steigenden Undeel vun der Mëttelklass ass eigentlech mëttlerweil, oft un Hëllef vun der Famill, vläicht souguer drop ugewisen, fir de Loyer iwwerhaapt ze stemmen, an u Kafen ass fir vill Leit da guer net méi ze denken. Eis Léisungsvirschléi sinn dann eben virun allem, dat mer méi sozialen an öffentleche Wunnengsbau maachen, an dat soll, am Moment hu mer esou ee Prozent soziale Wunnengsbau landeswäit, dat wëlle mer op zéng Prozent erhéijen. Dat kléngt vläicht elo relativ vill, Mee wann ee lo aner Stied kuckt, zum Beispill Tréier huet in etwa déi nämlecht Awunnerzuel wéi Lëtzebuerg, also d'Stad Lëtzebuerg, an déi hunn 8.000 sozial Wunnengen. Am Verglach dozou, wann een um Site vun der Stad Lëtzebuerg kuckt, stinn der do 350, an da sinn der vum Fonds de Logement nach enker 150 dobäi. Also dat heescht, eis Leeschtunge sinn zimlech minabel, wat de soziale Wunnengsbau ugeet, an dat muss een däitlech ausbauen, an dofir wäert déi Lénk sech och asetzen. Dann wëlle mer eben och, wann déi Lénk eben an d'Gemengeréit gewielt gëtt, vun där Offer Gebrauch maachen, dat eben d'Gemenge 75 Prozent vum soziale Wunnengsbau rembourséiert kréie vum Staat an eben och massiv sozial Wunnenge bauen. Ech muss een awer op de Fait insistéieren, Ënner sozial Wunnenge versteet een oft Wunnengen ebe fir déi Leit, déi extrem schlecht do stinn, dat heescht aus sozial wierklech schwaache Milieuen. Mee Et muss een awer och soen am Ausland ass de soziale Wunnengsbau och oft eng Optioun fir Leit, déi am mëttlere Beräich verdéngen. An dat sollt an eisen Aen och sinn, well och déi ëmmer duerch déi Explosioun, déi grad um Marché ass, ëmmer méi Schwieregkeete kréien, sech Wunnengen ze leeschten, déi hire Besoinen entspriechen. Ganz wichteg ass sech och, dat keen ëffentleche Wunnraum verkaf gëtt. D'Gemenge profitéiere jo vun deene Loyeren, déi se vun de Sozialwunnunge kréien a kënnen déi dat Geld dann eebe sënnvoll erëm zum Wuel fir d'Bierger notzen. Eppes anescht ass och, wou d'Gemengen eigentlech ganz schnell kënnte reagéieren, 36 Prozent vun de fräie Bauflächen, dat si Baulücken. Dat heescht, déi kéinte mer eigentlech zimlech schnell erschléissen a bebauen a sou eebe notzbar maache fir d'Bierger. Eng aner Idee ass och d'Ierfpacht. Dat heescht, den, wann d'Gemeng en Terrain huet, da bleift deen Terrain an ëffentlecher Hand an d'Gemeng verlount quasi dat un Locataire fir eng Zäit vun 100 Joer zum Beispill. An da fält den Terrainspräis eebe wech, dee 50 Prozent vum Baupräis ausmécht. Dat heescht, esou kënne mer dann och eeben erschwinglesche Wunnraum bauen, wat dann natierlech och d'Spekulatioun op Bauterrainen eeben andämmt. Mir hunn och schonn aktuell rechtlech Mëttelen, déi eigentlech net genotzt ginn, also fir de Wunnraum ze erschléissen, hu se zanter 2004 e Gesetz, wou dann d'Bebauungspläng ebe méi schnell kéinten ëmgesat ginn. De Gemengerot däerf zum Beispill laut deem Gesetz eng Steier erhiewen op e Bauterrain, deen ouni Grond säit Joren eidel steet a wou en dann eben opgefuerdert huet de Proprietär, fir dat ze bebauen. Dat gëtt awer eigentlech net gemaach. An do géife mir eis duerfir asetzen, datt déi rechtlech Mëttelen, déi mer elo schonn hunn, datt déi genotzt ginn. Zousätzlech dozou sollen d'Gemengen och alternativ Wunnformen ënnerstëtzen, dat wieren da Baugenossenschaften oder intergenerationellt Wunnen, also datt se do eeben dat encouragéieren, datt esou eppes zustan kënnt an d'Leit ënnerstëtzen, déi esou eppes wëllen opbauen. Dann wat och wichteg ass, dat ass e grouse Punkt vun der Logementscampagne, Spekulatioun op Bauland an op Wunnengen ebe bekämpfen. Zum Beispill sinn am Moment, déi Lénk hat viru puer Joer eng Campagne gemaach fir ze kucke wéi vill Wunnengen a wéi vill Haiser stinn eigentlech eidel. An do sinn mir op eng Zuel vun 10.000 bis 20.000 Wunnenge landeswäit komm. Et gëtt awer keng offiziell Zuel, dat heescht Déi regierend Parteien interesséieren sech och net wierklech dofir, dat mer eigentlech Wunnraum hunn, dee mer kéinten zur Verfügung stellen. Mir hu Wunnengsmangel. Si verschléissen einfach d'Aen virun deem Problem. Fir dee Wunnraum vun deenen 10.000 bis 20.000 a wahrscheinlech nach méi Wunnengen eben notzbar ze maachen, géife mer proposéieren, dat d'Gemengen ebe kucke weem gehéieren eben déi Immobilien, weem gehéiert deen Terrain, an dat se dann de Besëtzer kontaktéieren an him bei der Vermëttlung hëllefe vun deene Wunnengen. An dann och, dat d'Wunnengen, déi ee Joer eidel stinn ouni Grond, dat déi besteiert ginn an dat déi Steier einfach all Joer verduebelt gëtt, sou dat de Proprietär iergendwann dann dozou bruecht gëtt, fir dat dann ebe rëm op de Marché ze bréngen. En anere Punkt, och am Zeeche vun ökologeschen Aspekten, ass, datt mer manner Bauland fir Parkplaze wëllen opferen. Also dat, wéi méi Parkplaze gebaut ginn, desto méi steigt jo eigentlech de Präis vun enger Immobilie. An niewent de finanzielle Virdeeler huet dat natierlech och ökologesch Virdeeler, wa mer net esou vill den Auto notzen an net esou vill d'Notzung vum Auto förderen. Dozou gehéiert natierlech och, dat mer den öffentlechen Transport weider förderen an ausbauen. Dann een anere Punkt ass och, mir wëllen d'Locatairen eigentlech och stärken an dofir proposéiere mer, dat d'Gemengen eng kommunal Immobilienagence grënnen, déi dann zum Beispill d'Locatairen dozou, doriwwer informéiert, wéi d'Präisser pro Quadratmeter an hirer Gemeng sinn, sou dat do eng Transparenz ass an d'Locatairen eebe wësse, wéini. den Zäigepräis gefrot gëtt a si soll eben och de Proprietäre gratis beim Vermëttele vu Wunnénge hëllefen, sou datt dann och d'Kautioun, déi normalerweis déi privat Agence kritt dann eben an déi de Locataire muss bezuelen, datt déi dann entfält. Merci. Dat wier et elo vun deem Deel aus. Merci Vera. A Logement kann ee jo och net kucken ouni. Sozial an öko eng sozial an ökologesch Planung vun eise Gemengen, awer och vun eisem Land. Wann een zum Beispill wéi hei an der Stad um Banc de Gaasperech véier Mol esou vill Aarbechtsplaze kreéiert wéi Wunnengen, da brauch ee sech, mengen ech, herno net ze wonneren, dass kee méi no vir a kee méi no hanne kënnt, wann et drëm geet, moies an d'Stad ze kommen. Wëll um Kierchbierg gesäit et en plus net besser aus an och aner Projeten an der Stad riskéieren an déi Richtung ze goen, dass do, wou sech. Promoteure méi Geld kënne maachen, nämlech mat Bürosräim, dat Virrang huet virun dem gréisste sozialen Enjeu, dee mer am Moment zu Lëtzebuerg hunn, nämlech dem Wunnraum. Obwuel a Sonndesrieden ëmmer gesot gëtt, et muss een eng Stad vun de kuerze Weeër, et muss ee Schaffen a Wunne beienee bréngen, gesi mer awer, dass dat am Moment jiddefalls net de Fall ass an der Stad an och an anere Gemenge vill ze wéineg de Fall ass. Dofir muss eben eng sozial an ökologesch Planung kommen, a fir datt dee wirtschaftleche Wuesstum, wann een deen da wëll, dee muss och Sënn maachen. Wann e fir d'Land a fir d'Leit kee Sënn mécht, da kann een net einfach blann ëmmer nëmme wëlle wuessen a wuessen. D'Liewensbedingunge vu jidderengem musse verbessert ginn, duerch staark ëffentlech Servicer, duerch eng gerecht Besteierung, duerch en effikassen an ëffentlechen Transport an den Ausbau vun erneierbaren Energien. Alles dat gehéiert zu enger sozial an ökologescher Planung prioritär dobäi an dat mécht och eise Programm aus an deem Beräich, wou d'Gemenge ganz vill och kënne selwer maachen an net net vum nationalen Niveau oder bedéngt vum nationalen Niveau ofhängeg sinn. Déi dräi Haaptfuerderungen, déi mer an deem Beräich hunn am Programm, an eiser nationaler Campagne, wou sech awer och iwwert déi lokal Programmer do ofspigelt, dat ass, dass d'Gemengenentwécklung an D'Gestioun vun de Gemengeservicer muss ëffentlech sinn an ëffentlech bleiwen. Privatiséierung vu Gemengeservicer oder souzesoe méi verstoppte Privatiséierung wéi duerch Modeller wéi e PPP, Private Public Partnership, däerf op kee Fall däerfen net geschéien a mussen, wa méiglech, réckgängeg gemaach Ginn. Zu Déifferdeng gesi mer, dass eng Schwämm, zum Beispill den d'Doppeschwämm vun der Schwämm, déi jo duerch e PPP privatiséiert ass, dass déi dann am Summer méi oft zou ass, wéi se an der Gemeng ëffentlecher Hand war. Well da gëtt Interimspersonal agespuert, gëtt esou agespuert, esou agespuert, woubäi virdrun keen op d'Meteo gekuckt huet, fir am Viraus ze decidéieren, Ausser et war en Hurrikan ugemellt, soss soss ass opgemaach ginn a wierklech wann d'Wieder ze schlecht war, dann ass zougemaach ginn. Et ass ee Beispill wéi sech dat herno auswierkt wann een en ëffentleche Service un privat eng privat Exploitatioun gëtt. Eng zweet wichtegst Fuerderung ass déi vun der vum Schutz vun der Ëmwelt a vum Klima. an domat och d'Liewensqualitéit vun de Biergerinnen. Dat geet iwwert den öffentlechen Transport, awer och d'Mobilité douce, dat heescht d'Foussgänger, d'Cyclisten, wou mer, wou mer nach ëmmer net staark weiderkomm sinn. Et sinn nach ëmmer Verbindungen an de Gemengen a vun, vun de Käre vun der Gemenge bis bei d'Vëlospisten, déi bestinn a ganz ville Plazen nach ëmmer net. Den Auto dominéiert nach ëmmer op eise Stroossen an dat wierkt sech dann och dorobber aus, dass eebe kee sech och mam Vëlo oder wéineger sech mam Vëlo eraus trauen. Wat hu mer do e gewësse Fortschrëtt elo gehat, dee muss awer weider goen an nach méi konsequent ëmgesat ginn, awer an anere Gemenge gesäit een do relativ wéineg. An dann d'Energieproduktioun, wat fir de Klimaschutz essentiell ass. Mär wëlle kucken, dass an all Gemeng esou vill wéi méiglech d'Energieproduktioun lokal an dezentral geschitt an am beschten och a Biergerhand, dat heescht, dass d'Leit sech bedeelegen. Do ginn et elo schonn Initiativen aus der Zivilgesellschaft, do ginn et och elo schonn Initiative vu Gemengen, mä am Moment ass dat éischter nach marginal a D'Zil ass et esou wäit ze bréngen, wéi dat och scho Beispiller am Ausland weisen, dass u sech eng Gemeng grad esou vill Energie produzéiert, wéi se consomméiert. Alles dat ass just méiglech, wann een dat mat der Bedeelegung vun de Leit och mécht. Fir déi Saache muss een och Akzeptanz schafen. Ech soe elo zum Beispill d'Vëlospisten. Do sinn a verschiddene Gemenge sinn einfach Vëloen a Feiler op de Buedem gemoolt ginn an d'Leit verstinn net, Däerf ech elo iwwer dee Stréch fueren oder net? A wéi soll dat hei ausgesinn? An d'Vëlosfuerer fillen sech och net onbedéngt méi sécher do. Wann déi Saachen einfach vum Himmel falen an d'Leit net dorunner bedeelegt ginn, dann kritt een net déi néideg Akzeptanz an dann kritt een och net déi Bedeelegung vun de Leit. Dofir wëlle mer am Beräich vun der Participatioun an der Transparenz, sinn do eis dräi Hauptfuerderungen, eben d'Matbestëmmung vun de Leit duerch reegelméisseg Consultatiounen um Niveau vun de Quartieren, awer och vun de Gemengen, an dat och an alle Sparten. Dat ka sinn, fir en Integratiounsplang auszeschaffen, dat ka sinn, fir e Projet mat Jugendlechen op d'Been ze setzen, dat ka sinn, fir ze kucke mat Kanner, Jonken a Seniore wéi de Park kann esou belieft an amenagéiert ginn, datt do all d'Generatioune kënnen zesummekommen. Dann ass den Afloss vun de Biergerinnen. op d'Entwécklung vun der Gemeng och ze assuréieren duerch e partizipative Budget. Dat heescht, et ass am Fong jo am Budget, dat ass dee wichtegste Vott, deen am Joer stattfënnt an enger Gemeng, jo och um nationalen Niveau. An wann dee bis gemaach ass, dann ass de Kader am Fong scho gesat. Dat heescht. Fir Richtung Budget ze goen, muss do schonn e partizipative Prozess en place gesat ginn, deen net drop hinziilt, herno manner Sue mussen auszeginn an dem Bierger d'Decisioun ze iwwerloosen, wat se dann ewechsträiche wëll. Dat ass et och, dat gëtt et och am Ausland. Nee, et geet drëm, dass ee mat de Bierger d'Prioritéite festleet an dat och eng budgetär Répercussioun kritt. An da bei ganz wichtegen Décisiounen, déi zukunftsweisend si fir eng Gemeng, soll een dann och op e lokale Referendum zeréckgräifen an d'Leit dann och duerch e Vott hir Meenung froen a sech dodrunner dann och halen. Voilà, dat ass am Beräich vun der Matbestëmmung, sinn dat déi wichtegst Punkten um kommunalen Niveau. Mer hunn all déi Saachen, déi dräi Themen hu mer op eiser Homepage gemengen.déilénk.lu all méi am Detail beschriwwen. Dat war och participativ gemaach gi mat eise Memberen, awer esouguer och fir Leit vu baussen hate Méiglechkeet, do hir Commentaren eranzeginn. An dat virum Kongress, ier dann um Kongress déi Saachen als Resolutiounen och demokratesch an no eise Gremien ofgestëmmt gi sinn. An dann ass et och esou, datt mer zu deenen dräi Haaptthemen och eis offiziell Clippen, also mer kafe jo keng Clippen an, wéi verschidden anerer, mee déi, déi eben an der offizieller Campagne geplangt sinn, déi wäerten och haaptsächlech dréi dräi Themen thematiséieren, wéi dat och eis Affiche maachen, déi mer, déi um nationalen Niveau, déi nämmlecht dräi Affiche sinn eben zu Logement, direkt Matbestëmmung a sozial an ökologesch Planung.